ס'איז געווען איינער האט געהאט א סופערמארקעט האט יעדן טאג האט ער געמאכט ארום צען טויזענט שקל האט ער יעדן טאג סוף טאג האט ער געשיקט א בחור מיט די געלט אין באנק אריין ווי אזוי האט ער אריין געלייגט צען טויזענט שקל אין א מזוודא וויאזוי רופט מען א מזוודא סו וויאזוי סורקעס. וויאזוי? סוטקעיס, א סוטקעיס, דאס מערקט אריין דארט די זאכן ווען מען פארט אין ישיבה, נו, איז די סוטקעיס האט ער יעדן טאג האט דער באלעבאס אינעם סופערמארקעט אריינגעשיקט דעם בחור מיט די צען טויזנט שקל אין באנק אריין, אין סוטקעיס זיי לייגן אין די רענצל. און יעדן טאג איז ער געגאנגען זיך צו מארקעט און באנק, און זאגט ער די בן המגיד ס'איז געווען איינער א גנב אויפן וועג וואס האט עס געוואלט באגנבענען, האט עס געוואלט צוכאפן, אבער ווי קען איך עס באגנבענען, די וועג פון סופערמארקעט ביזן באנק איז פול מיט מענטשן, וועט מען כאפן גלייך ביי די גניבה, וואס טוט מען, וועט מען דאך מיר גלייך כאפן, איז אים איינגעפאלן א שווינדלעריי און אזוי האט ער געמאכט. דעם גנב איז איינגעפאלן וואס ס'איז געווען צווישן די שניידער מיטן באנק, צווישן די סופערמארקעט מיטן באנק איז געווען א שניידער, א שניידער איז געווען דארט, איז דער גנב אריינגעגאנגען צו דעם שניידער און ער האט אים זיך פארגעשטעלט אז איך בין דער מזכיר פון דעם גרעסטן גביר דא אין שטאט, איך בין זיין גבאי, ער האט מיר געשיקט מאכן נייען פאר זיך א בגד, זאגט ער אדרבה זאל ער קומען, דא איז די פלאץ פון די גבירים. ט, ניין, מיין גביר קען נישט קומען אליין, ער דארף פארנעמען דעם מענטש, ווי קען ער קומען אליין? זאגט ער, וויאזוי זאל איך וויסן די מוסטער, איך דארף דאך וויסן די מוסטער, איך דארף. האט ער אים געזאגט, ער האט מיר געשיקט, ווייל מען זאל, ווען איך וועל זען איינער גייט אריבער אין די גאס מיט זיין מוסטער, זאל מען אויף אים מעסטן, אזוי האט דער גנב דער שווינדלער געזאגט, מען זאל מעסטן אויף אים, זאגט ער, אקעי, און דער גנב ווייל זאל אריבער גיין ווער? דער בחור מיטן סוטקעס, מיטן רענצל, און ווען ער איז אריבערגעגאנגען זאגט ער פונקט אזא אזא מוסטער ווי מיין מיין גביר. זענען ביידע ארויסגעגאנגען צו אים די שניידער מיטן גנב, געבעטן אפשר ווילסטו נאר מעסטן אויף דיר א מינוט א אנצוג פארן געווען כשר, ער איז אריינגעגאנגען ער האט אויסגעטון זיין אנצוג, ער האט אנגעטון די אנצוג אז ער דארף מעסטן, און ווען מיידל האט אנגעטון די אנצוג אז ער דארף מעסטן האט ער אראפגעלאזט דעם סוטקעס, דעם רענצל מיט די געלט. און ווי ער האט עס אראפגעלאזט האט דער גנב געגעבן א כאפ דעם רענצל און געהאבן צו אנטלויפן, האט די בחורים נאכגעלאפן דער גנב גנב! זאגט ער נאנא נאנא זאגט אים דער שניידער דו גייסט נישט ארויס פון דא, ער גנב'עט מיר! עס אינטערעסירט מיר נישט וואס טו מיט מיין בגד טו עס אויס, אבער ער גנב'עט מיר! אינטערעסירט מיך טו אויס די בגד! און אזוי האט ער אים עס באגנב'עט. האט ער געזאגט די בני מגיד אזוי. דער יצר הרע דער שטן ער ווייסט וואס ער האט סוטקעס וואס ער האט פון מיליאנען האלט א איד כחודש אלול ער ווייסט וואס ער האט א רענצל מיט מיליאנען האלט יעדע איד חודש אלול נישט קיין צען טויזענט שקל ער וויל דאס באגנבענען וואס טוט ער גיט ער א ניי אויפן בחור א בגד יעט ער נייט אויף אים א בגד פאר יעדן איינעם מיט זיין מוסטער נישט דא א בגד אויפן מח ולב א מוסטער איז מבלבל און מטשטש. איינער מיט א רעסטעראנט פאר אַכט און פֿערציק דאלער, איינער מיט ני, יעדער איינער מיט זיינס, ער פארטאשט עס שוין, פארוואס זאל ער ווילען באגנבענען דעם רענצל? זאגט ער, יעצט וועיק אפ, זאגט ער, טאמער איינער וואלט אריינגעזאגט פארן בחור אין די אויערן, טוה נישט אן דעם בגד, ער וויל דיר באגנבענען די רענצל, טוה דאס נישט אן! מען האט אים געראטעוועט? דאס איז תקיעת שופר פון יעדן איינער פרי חודש אלול, נישט אנטון קיין ווענצן, קיין אנצוגען, לאז אפ, לאז אפ אלע שטותים, זיין א מורא'דיגע חודש, טו זיך אויס אין אלסדינג, לויף אריין, רוץ לחדרי תורה, ער ברענגט אויך אזא לשון אמרי פנחס, וואס האב איך געזאגט פריער פון הרב וואזנער? וואס די אלטע האט אים געזאגט פון דברי חיים, אין ר' פנחס שטייט אין ר' פנחס וקרא צו די לשון, בחודש אלול צריך אדם להכין את עצמו על ראש השנה, שרייבט ער כמו שהיו עושים הצדיקים הקודמים שהיו בנעריים בעלי משא ומתן בכל השנה, און בחודש אלול פסקו כולם מן המשא ומתן בנס ויחד אריינגעלאפן וויסן רבותי אויסצונוצן די צייט. ער טענה'ט דא הרב וואזנער ביי דעם שמועס אויך עפעס אן אינטערעסאנטע זאך, ער טעטשט וואס מען גייט מארגן זאגן לדוד אחר שאלתי. ווייסט השם, זאגט ער אז דוד המלך איז געווען אמיץ בעבודה, ער זאגט פון חצות ביז צום עלות שטייט האט ער געלערנט, יא די גמרא אין ברכות דף ג', ער איז אויפגעשטאנען ביים חצות, ביז און ביז עלות האט ער געלערנט, און שפעטער האבן זיי געזאגט עד נכנס רחמי ישראל אצלו, עד עינינו המלך עמך ישראל צריכים פרנסה, לכי ופשטי ידיכם בגדיד, ער איז געווען פארנומען די גאנצע עניני המלוכה, אבער עס איז געקומען חודש אלול זאגט ער אחש האלט מען זיך שוין נאר שבטי נאר אין בית מדרש אריין.

כולל די בעסטע ביזנעס, ס'איז דער ענטויגן פאר ביזנעס א גאנץ יאר, נישט דארפן שוויצן אין די קללה ווי זייערס א פירות וכדו', לויף יעצט אריין, עס איז די ברכה, לויף יעצט אריין, יעצט, יעצט קאטש אריין, יעצט ווי זאגט דער בן איש חי, פרד נא מעולוי, ויאמר אברם אל לוט, טא לוט איז דער יצר הרע, וואס זאגט ער מיר פרד נא מעולוי, דעי נא די איין און פופציג טעג פרד נא מעולוי, ווייל אם, זאגט ער, אם היה מין טא מיעצט וועל איך זיין רעכטס, אם בת מילוי וועל איך דיך קענען מאכן א שמאל, אויף א גאנץ יאר. זאגט מען די טעג איז די גאנץ יאר רמז לענין א' יום שיש מראש חודש אלול עד ראש השנה רבה שהם ימים נוראים וקדושים ימי סליחה וכפרה. מען ווייסט מען גייט מען גייט בלאזן מארגן שופר פארוואס פארוואס זאגט מען מארגן בלאזן שופר וואס איז אלע ווייסן ס'א תורה אין סימן תקפ א דער תורה זאגט תנגי בפרקי דרב אליעזר. ברענגט א פרי דור נזר בראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלי אלי הרה לקבל לוחות אחרונות, מקבל זיין לוחות אחרונות, והעבירי שופר במחנה משה הלו להר, פארוואס האט מען אריבערגעפירט א שופר, מארגן אריבערפירט א שופר, משה הלו פארוואס, שלא ישתי עוד אחר עבודה זרה, דאס איז געווען די שופר מ'זאל נישט זינדיגן נאכאמאל. זאגט דער טור, והקדוש ברוך הוא נסעל בעושו שופר שנאמר הוא לו אלקים בישראל, לכן עסקני חכמינו זכרונם לברכה זאגן דער טור שיתוקן בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, א גאנצע חודש, פארוואס? כדי להחזיר ישראל שיעשה תשובה, שנאמר אם יתוק השופר בעיר לעם לא יחטא, די גאנצע תקיעת שופר איז פשוט להחזיר ישראל שלא יחטא, להחזיר ישראל תשובה צו טון. אויף דעם בלוט'ן שופל. ס'איז געווען אין סלאנים דארף דיר א וואסער שילטע. מוהרא ד חיל משא, גאר א גרויסע בעל מופת. רבי חיל משא דער משא אין סלאנים איז גאר א הייליגע נאמען, באקאנטע. רבי חיל משא האט אמאל ארויפגעגאנגען צו די תקיעות ראש השנה. און ער האט געזען ס'איז דא עפעס א דבר רחב ביי עפעס א פעלד, א אידישע פעלד, האט דער משרת געזאגט, ער האט אנגעהויבן צו די תקיעות, ער האט געזאגט איך בלאז נישט ביז מ'נעמט נישט ארויס די דבר רחב פונעם אידישן פעלד. שוין, ארויסגעגאנגען די צוויי גבאים, ארויסגעפליקט דעם דבר רחב פונעם פעלד, און דער משרת האט אנגעהויבן צו בלאזן. די מעשה האט אנגעהויבן אריבערצוגיין אין סלאנים מדור לדור, מ'האט עס דערציילט מיט א תחילי רחימי מיט א אורי אז די משהו האט נישט געוואלט בלאזן ביז מ'האט נישט ארויסגענומען די בראכע ווען אידישע פעלד און די בית אברהם האט געשריגן אויף די מעשה אזא מעשה ווי משהו האב איך נישט געהערט דאס האט נישט געוויסט וואס איז דא די קאכעניש מ'האט געמיינט ס'איז עפעס אזא בין אדם לחבירו א פארדערט קיסט איך זינג אט יענעמס פעלד ר' דוד לעלובער פאר כל נדרי האט אכט געגעבן פאר בעיביש ביז ס'איז געקומען ר' מאטל סלאנימער אבער ר' מאטל סלאנימער האט געשריגן אהרונען מ'ווייסט נישט וואס די מעשה איז. ווייל דאס איז די גאנצע תקיעות, צו פארטרייבן דעם דור הרחב פונעם אידישן פעלד. שופר אשת עבש שורש פורה ראש ולענו עוקר זיין איש רשעים רעים. שופר אשת עבש איש רע און שייך מיט זי ביז רב אלס האלץ אפן. שופר אשת עבש צחוק פינען שונאינו רעים. די שמחה. נאר מען דארף פארשטיין די תקיעות אז מען רעדט צו דיר, נישט א. רעד צו דיר, רבי זיך, גיב זיך א כאפ! גיב זיך א כאפ! ווער זיך צום סוף זאגט, א חודש אלול גייט ארויף די רחמים, גייט ארויף ארויף ארויף ארויף, ביז די לעצטע טאג איז די תוקף תוקף פון רחמים אויף השם, און ער באגעגנט זיך מיטן דין אזוי איז מען ממתיק די דין, צו ראש השנה ממתיק די דין, אוי דעם רחמים, גיב זיך א כאפ! ס'איז געווען איינער איז געווען דארטן ביינעם באן, ביי די באן ביי די שינעס אין באן, און ער הערט ווי די קאטא, ער שטייט אויף די שינעס דערנאך, און ער הערט די יענע בלאז די קאטא, יא ער איז עפעס הייזעריג געווארן, ער פלעגט נאר שיינער בלאזן די קאטא, און יענער האט געזען ווי ער גייט דא צוגרינד, ער גייט דא באלד, האט ער געמאכט א קול וואס שובר ארזים, אוי זאגט ער יעצט א גוטע. יא עס שטייט נאך דער גולם האט געגעבן א בלאז וואס די ישעינו מיט אט די די ישעינו הופא האבן זיך געקענט אויפהייבן. הופא! דאס איז גאר שטארק! און ביז א צוויי מינוט איז ער פארברעקלט געווארן ווייל ער האט נישט געכאפט מען בלאזט צו אים ס'איז די זעלבע זאך די שופר די איינער זאגט אז ישעי' ער בלאזט שוין שיין ניין ער איז אביסל עזעריג און ער פארטיפט זיך און ער כאפט נישט די תקיעת שופר כאפ זיך גיב א שריי לדוד לדוד גיי שריי כאפ א תהילים קום קרא אלוקיך

אזוי איז אויך ביי תקיעת שופר. איינער זאגט ער בלאזט שיין, ער בלאזט נישט שיין. דאס איז איינער פון אינדרויסן. איינער זאל שטייט, ווער רעדט צו מיר? מען רעדט דא צו מיר, גיב זיך א כאפ, מאך אויף די אויערן. פארשטיי וואס דער חודש איז, פארוואס מען האט געגעבן דעם חודש דא. זיך אויסבעטן א זיס יאר. חפץ חיים שרייבט אויף עיקר בעלין להרבות בתורה והתפילה וכוונה בלי קרירות, שטאט בלי קרירות. גייט מארגן זאגן נאך תקיעת שופר לדוד, לדוד! ער האט א לשון פון סידור אריזל, סידור רב שבתי, סידור אריזל, מורא'דיגע לשון, כל העומר, ביסט נישט זאגן מיט כל העומר מזמור כ ז דוד השם מורי, מיר ראש חודש אלול הדחת שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום ביומו, צוויי מאל אזי מבטח שמוצא שנותיו בטוב ויער עוולו, ואפילו גזירה רוב סיבה על האדם מן השמים יוכל לבטל, מיט דעם לדוד איז עס מבטל זיין.

ווען מסגלין ווען מאירין למטה, ווייל די אמירה זיון און פועלים מבטלים מעלינו א בעלזן של מעלה, מיט דעם אמירה מבטלים אור תריסר מקטריגן שאין להם רשות לקרב כלל גדול בני ישראל אלא מלפניכם ושל בני ישראל מן האחד. ס'איז דא אסאך וואס זאגן גלייך נאך שמונה עשרה אין וויזשניץ און קארלין, פארשידענע פלעצער דא וואס מ'זאגט ווייל מ'וויל אז די תתקבל זאל גיין נאך תפלה דוד. מאיר שלויער וויסן אריינצוכאפן און ווייטער אריינצוכאפן בכלל מיט נאטירלען און אין די טעג וויסן ס'איז אנדערע טעג און ס'ווענדט זיך נאר בידך דו האלטסט די אפענע טשעט האסט נישט געדענקט ווי האט ער געזאגט רב טובי' דער רב רב טובי' האסט היינט א רגש היינט איז דא א רגש היינט קענסטו אלץ פויל.

כבני מרון, וואס זאגט די גמרא כבני מרון? א פאר שיטות, דריי שיטות זענען אין גמרא, איין שיטה כבני המרנע, כבני המרנע איז וועגן ווי די לעמערלעך וואס גייען אריבער איינס איינס, אזוי גייען אונז אריבער איינס איינס ראש השנה, די צווייטע דעה אין די גמרא כחיילות בית דוד, ווי די חיות די זעלנערס, ווען מיר זאגן זענען אויך אריבער גייען איינס איינס, אזוי גייט מען אריבער ראש השנה, זאגט ר' מרדכי'לע נאדווארנא. כבני המארנער ראש חודש ראש השנה ווען די דיין כבני המארנער וויפיל האסטו געדאווענט געבעטן ראש השנה מיט די מויל אלול וויפיל האסטו געבעטן חודש אלול כבני המארנער וויפיל האסטו געבעטן מיט די מויל ר' נחמן בר איציקל מג חיולת של בית דוד אז מ'איז דן וויפיל תהלים האסטו געזאגט דאס איז בית דוד וואס דאס איז די חילים פון מלחמה פון ראש השנה וויפיל תהלים האסטו געזאגט כאפט אריין איז דא די ספר תהלים ס'דא ספר תהלים געדענק מיר דעם שבת די צווייטן ספר תהלים. די שאול המלך איז פייער וועגן נישט זאגן תהילים אום חודש אלול, זאגט אין רוסיה בכמה מקומות מאז ומקדם, גם אבוי סעסי פרי המנהג הזה הנכון היפה, מראש חודש אלול עד יום הכיפירים תקף אחר התפילה לומר ספר תהילים בקול בכי נהי מיוחד היודע לזמר ולדבר יאמר לפני התיבה כל המון יחל. און מען האט די גמ' געלאזט א טובה ראשונה אזוי למנהג בעיריני, הער דעם לשון וואס ער זאגט יעצט, כל עיקר בחודש הזה, וואס דארף מען חודש אלול? להכעיס ולהבריח המסטינים הנאספים על חג הרוסים לאוסף אותנו חס ושלום, צו שנעל מכריז זיין די אלע מקטריגים וואס ווילן אונז חלילה וחס, לכן אני בוים בחודש זה שיוסיף להוסיף, און מאן דיוסיף מוסיף, ולא יאוסף.

האט ער געגעבן א שמייכל די ליבאוויטשער האט אים זאגט ער ער ציילט בריליאנטן האט מען כוחות און זיי גייען אריבער איך צייל די בריליאנטן די מענטשן זענען ביי מיר ווי בריליאנטן פארוואס איך זאל זאגן חודש אלול אוי דו זאלסט וויסן ס'איז בריליאנטן וועסטו האבן כוחות נישט איך האב נישט כח דו זאלסט וויסן ס'איז בריליאנטן וועסטו האבן כח ס'איז בריליאנטן. און ווען אונז גיימער אריבער ציילט אויך ראש השנה ציילט אויך די אייבישטער אונז פאר בריליאנטן ער קוקט אונז אן מיט אזא פאר איז א יום הזיכרון זענען מיר בריליאנטן. וויסן אויסנוצן אויסנוצן די צייט.

האט אראפ געגעבן א שמייכל ווען די מזאגט אז די גוטע וואך איז אויך מופן גוט שבת זאל מיר נעים איז ברכו כל שיטה יומין אז ס'דא א גוט שבת איז א גוטע וואך חודש תשרי די זיבעטע חודש איז שבת חודש אלול תוס' שבת א גוטע שבת איז אויך א גוטע וואך א גוטע יאר פארשטייסט יעצט ארבעט מען אריין ס'איז געווען עפעס א איד האט געהייסן נאך צו ר' יואל גאנץ איז אריין געגאנגען צום סאטמאר רב ער האט אים דארטן געמיינט אז ער האט געהאט א גאנצע ער ארבעט אין קלינערס רופט מען דאס, קלינערס פון וואשן, ריינקייט קלינער, אויף רייניגן קליינער, צו וואשן וואשן וועש, האט ער געהאט א גאנצע מפעל אויף דעם, און עפעס א גוי האט עס געפירט, און דער גוי איז דער רשע, און איינמאל האט ער אים אפגעלאזט אינגאנצן, אינגאנצן, און ער איז געווארן אזוי כמעט אנגעזעצט און כמעט גייט אלע צופאל אריינלאפן צו סאטמאר רב מיט א געוויין, איך דארף עפעס א גוטן גוי, האט סאטמאר רב געזאגט איך זוך שוין יארן א גוטע איד, דו דארפסט א גוטן גוי? ווער זאגט אים עס אפ? ער זאגט א וואס הייסט? א גאנץ יאר האט די מענטש לא עלינו דער גוי, דער חלק הגוי ווי ער האט עס אנגערופן רבי דוד לעלעווער נישטא קיין רע אין א אידן, ער האט עפעס א גוטן גוי, לויפט אים צו תאוות צו דאס, קומט חודש אלול איז יעצט דער קלינער, אזוי רופסטו עס קלינער? זען דו ווער וואשט זיך, מען וואשט יעצט, און ער זוכט נאך ווייטער זיין גוטן גוי, ער וויל נאך ווייטער פארנומען מיט זיין גוי, דאן דעמאלט איז עפעס א תנועה ווי דאס וויסן, איך זיך שוין א גאנצע, דעם גוטן אידן, זיך אויסגעפונען ביים זיך דעם אידן, דעם אידן אין דעם חודש. אה? לאמיר מסיים זיין רבותי מיט אן אנדערע ענין, אבער די ענין טאר איך טאקע שאפן פרישע, לאמיר עס געוואלט ר' חיים וויטאל. פרייע טאג זאגט די וואכעדיגע סדר אשכול שופטים ושוטרים תתמחו לא צערתם איש את לזיקך שור אחד און שפעטער וואס שטייט צדק צדק תרדוף ער איז זייער פייער ס'איז א מורא'דיגע שטיקל און כדאי עס צו זען אינעווענדיג ער זאגט אזוי שופטים ושוטרים די ערשטע צוויי פסוקים רעדט מען צו די דיינים שופטים ושוטרים לא צערתם איש לא יזיקך שור אחד צייל צו די דיינים. שפעטער זאגט די תורה פארן פאר די בעלי דין, צדק צדק צדק גיי מאך א פשרה, דער דיין איז נישט מחויב צו מאכן, אויב דער נאר די בעלי דינים ווילן קענען מאכן א פשרה, אויב די בעלי דינים ווילן נישט קען גיין דווקא א דין, אויב זיי זאגן עיקר הדין אסור, זאגט רבי חיים וויטאל די תורה זאגט דעם בעלי דין, צדק צדק צדק לויף נאך א פשרה לפנים משירת הדין אפילו דו ביסט גערעכט, טא וואס מיר זאל איך מאכן א פשרה, איך ווייס איך קען ארויסנעמען די גאנצע געלט. פארן זיך מאכן זאגט ער צדק צדיק משלך מאך לפנים משורת הדין צדק צדיק אי ה חשוב כאילו עס איז צדקה משלך פארוואס זאל איך עס מאכן איך קען ארויסנעמען מיין גאנצע געלט וואס מוז איך מוחל זיין פארוואס זאל איך מאכן א תשובה ווייסט פארוואס זאגט רבי חיים וויטאל למען תחיה ווייל דעמאלטס וועסטו קריגן לעבן. ברענגט א צו די גמרא אין ראש השנה, געדענקט די גמרא ראש השנה, רבינו מר' רב שיח חלש, רבינו מר' רב שיח געווען קראנק, רב פאפא איז אריינגעגאנגען ווען הק' חולה זיין, ווען רב פאפא איז געווען די מצב איז שווער האט ער געהייסן צו גייט מיט א חכם, און שפעטער איז ער געווארן געזונט, האט רב פאפא זיך געשעמט צו קוקן איהם אין פנים, האט רבינו מר' רב שיח אים געזאגט איך בין שוין געווען אויבן, נאר וואס נאר בקיצ'ה בריחי אמר ס'איז טאקע נגזר געווארן מיתה, נאר בקיצ'ה בריחי אמר, הואיל ולא מוקים במילה וויבאלד ער איז נישט מעמיד על מידותיו ווייל ער איז מעביר על מידותיו לא עסוקים היא באדאי עס שטייט נישט מיט אים שיקטס אים צוריק קומט אויס אז פארוואס איז ער געבליבן לעבן נאר וועגן צוליב מעביר על מידותיו זאל מען וויסן קלאר פארוואס איז ער געבליבן לעבן נאר

הגאון רבי אשר דרוק רבי אשר דרוק האט אים געזאגט ער איז ארויסגעקומען אין פסונא פסח יום כיפור קטן אין בני ברק און איינער צוגיין צו אים האט אים געזאגט איך דארף דיר שטארק באדאנקען פרעגט אים וואסי האט אים דער בני ברקער איד געזאגט אזוי אז ער וואוינט אין א בנין וואס איינער פון די שכנים האט געוואלט ארויסבויען דירה נאה מרחיבה דעתו. זאגט א רוזבער, אלע שכנים האבן געחתמעט, מסכים איר? איך נישט. פארוואס? האט פארשטעלט די לעפט, די לעכטיגקייט, ער האט נישט געוואלט חתמ'נשען. אריבער אפאר חדשים, ס'איז געווען חודש אלול, האט דער אינגערמאן געזאגט, ס'איז געבוירן געווארן א קינד, בעתו בזמנו, אבער ללא ריח חיים, א טויטע קינד. א טויטע קינד, האט ער פארשטאנען אז עס איז פאר אים א תביעה מן השמים. שוין. דאס איז געווען חודש אלול. כ ד אלול, די יארצייט פון חפץ חיים, איז געווען א גרויסע כינוס אין בני ברק צפון. נשים, פאר בית יעקב, נשים, בית יעקב, און דער רב דרוק האט דארטן גערעדט, האט ער געזאגט, ער האט געוויסט זיין רעבעצין איז אנגעזעצט און האט זיך צובראכן, א טויטע קינד געבוירן, האט ער געשטופט זיך גיין צו דעם כינוס און זיך חזק ווערן, און זי איז געגאנגען צו דיין דרשה, אזוי זאגט ער פאר הרב דרוק, יא, און דו האסט דארטן גערעדט, ער האט געזאגט דעמאלטס דארטן, די באקאנטע גמרא וואס די גמרא דערציילט אין חגיגה, אז ר' בבי בר אביי האט געטראפן דעם מלאך המוות ער נעמט צו א יונגע ווייבעלע, האט ער אים געפרעגט וואס טוסטו מיט די אלע יארן, זי האסט גענומען א אינגע ווייב אדער פון צוואנציג יאר, וואס טוסטו מיט די אלע יארן זי האט געדארפט לעבן, וואס האט ער אים געענטפערט, כת חזינא צלבא מרבנן און די מעבר במילוי, א מעבר על מידותיו ער קריגט די אלע יארן. מעבר על מידותיו קריגט די אלע יארן. האט ער עס מסביר געווען פאר די נשים דארט, האט ער דארט צוביינדן די גמרא וואס כ'האב פריער געזאגט פאר רבינו בער איידער רבי שיעא וואס ער האט געזאגט פאר רב פפא אז א מעבר על מידותיו קריגט אריכות ימים, יא, הואיל ולא יעצט מרחיב געווען דארט מיין דיבור, געזאגט אז ווער ס'וויל זיין א ניינציגער א געזונטער ווירסט האסט א עצה מה בוער מדוסים, די גמרא זאגט עס מפורש וויל זיין א ניינציגער א געזונטער הא? בקיצור האט ער אונז דערציילט אז זיין רעבעצן איז אהיימגעקומען פון דיין כינוס זאגט זי דיין דרשה און זי האט מיר געדאנקט שטארק וואס כ'האב איר געשטיפט צו גיין אבער זי האט אים געזאגט יעצט ער עס טייער קאסטן. דעם נאכט נאך אכט סימען, אייער שכן פרעגט אייך וואס איז געשען? איך וויל לעבן נײַנציק געזונט איך וויל זיין א נײַנציק יאר געזונטע ס'איז א גמרא א נײַנציק יאר געזונט איז קיצער הערט גוט האט ער געזאגט פאר רבוש ע דא איך האב נישט געהאט קיין ברירה איר מיזט נאך אין זעלבן נאכט ארויף גיין איך האב גע'חתמ'עט יענער זאל קענען ארויסבויען נײַן א האלב חדשים נאכדעם איז אים געבוירן געווארן א צווילינג. צוויי לעבעדיגע קינדער, און ער האט געזאגט די גמרא פאר רבושע דרוק אז אין זיין גאנצע משפחתו סיי פון אים און סיי פון איר נישטא קיין צווילינגס, נישט אין נישטא קיין צווילינגס צו זען דער אייבערשטער האט אים געזאגט האסט תשובה געטון וועט ער צוריק געבן די טויטע קינד, וויסן למען תחיה וואס זאגט דער זאגט אפרים ויטל למען תחיה דו ביסט גערעכט אבער למען תחיה חודש אלול נאר הרב דונם אין בני ברק גערופן דברי שיר. דערציילט א מעשה, ס'איז נישט ביי אים עפעס מער ערשינען, נישט ביי אים, אבער איינער פון די מדרשים דא אין ארץ ישראל, א ריזיגע בית מדרש, א אלטע בית מדרש, נאך פון די אלטע, איך ווייס נאך ווי ס'איז נאך דא די ווענטילאטארס אין די דעכער, איינער קען דאס די אלטע ווענטילאטארס, די אלטע ווענטילאטארס אין די דעכער, שוין אלטע, בקיצור ער רעדט אויף א ריזיגע בית מדרש, איינער האט געקויפט פלעצער פאר זיך און פאר די קינדער.

ווען די באנק אין טיאטער איז ווער גייסט שטייט דארטן איינער פון די מעברים ווער ווייסט עס מעברים א גרויסע וואס מענטש איז דא שטייט דארטן געדאכט ניקס איז ער האט געפאלגט נאכן אינמיטן דאווענען איז דער עלטערער ארויס אפאר מינוט ארוי און האט די קינד געוויזן פארן טאטן אז ער איז ארויס איך קען דאך יעצט אריינגיין. און טאטע זיך געבעטן ווען בלייבט דארטן, מ'האט מורא געהאט ער וועט באלד צוריק קומען אדער ער וועט פארשעמט ווערן, אדער ער וועט זיך אנהייבן די ווערן ריווערס ווי שלעכל ווער האט געקויפט דעם פלאץ, טו א טובה בלייב דארטן שטיל. זאגט א מעשה נאר ער איז געבליבן דארטן, צוויי מינוט נאכדעם האט געזעצט א ווענטילאטאר א גרויסע ווענטילאטאר נישט די אלטע ווענטילאטארס אלטע ווענט האט זיך צוזעצט דעם בענקל מיטן סטענדער, זאגט א שמש וואו איינער פון די קינדער איז דארטן געווען, ס'איז עפעס א ספק ווער ס'איז גערעכט קלאר האט די קינדער גערעכנט, מען האט געצאלט געלט אויף דעם. למען תחי'. ער מיינט דיר, דאס זאגט רבי חיים וויטאל, מיינט דיין לעבן. כ'בין גרייט א ווענטילאטער דארף זעצן, אבער א פאטראנעס איז צורייסן דעם גזר-דין. די גרויסע אבידה שכרו שלום. ס'איז זייער שווער פאטראנעס, וואוי. הא? מיר איז נאכגעלאפן עפעס א אינגערמאן אין בני ברק, נאך א חברה מסגרת דארט, א גוטע פאר יאר צוריק איז דאס געווען, ער קומט יעצט, ער קומט פון בעסען צו ר' ניסים, וואס איז, דער אינגערמאן האט מיר געזאגט אז ער האט גערופן זיין שכן צו בעסען, ווייל די שכן זיינע האט ארויסגעצויגן אויף די לענג און אויף די ברייט,

כדאי לך לוותר. פרעגט ער וואס? וואו דו האסט געהערט צו די כדאי לוותר צו? ער איז אריינגעווארפן מיט א מינוס חכמים געבעטן דעם צעטל, אני מוותר, געחתמ'ט און געלאזט אויפן גלאט דעם בעסען. ער האט נאר געזאגט ער האט געוויינט, זעהט ער פון בעסען איז ער אהיימגעגאנגען.

די וואטרן איז אים געווען שווער, שווער, ווייל יענער איז טאקע געווען א באנדיט, ערנסט ארויסגעצויגן דארט, זאגט ער, ס'איז אים געווען שווער, אבער כ'האב געזען ס'איז דא שווערערע זאכן, למען תחיה. ביזן חודש אלול, איש לא היה עם מתנות לאביונים, נישט צו זאגן וואס א איד פארדינט נאר פון דעם, און דער רבונו של עולם זאל אויף אונז אלעמען שנזכה כולנו יחד ליחוס' ולריחוס', און בספר של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים אריכים ושלמים.